Gatamadyma? He, gaýtarga berme maňa, agzyňy çatdana. Şapkaň murdary geýdärow, süpük. Süpük diýseler şo boljak bolup ýör mende. Sypatyň piterdip. Galtyrak işleden öňe. Ali! Ali!
Baryň, baryň köme.
Ylga, çyk diýerler, çyksaňyz bolma. Ho kaka. Çarjan.
Ho kaka.
Ey tuwalama.
Täzesin dişläp görüň lo. Ho kaka işiň ho täzesi konusy bor. Lan Çarjan iniň nirde ho? Ay kaka ola o sıpbun akdyryp bara kuşudan ýygna bileme o pisini aşyryp ogurluk hem edip dördi ya ho. Näme diýen?
Ogurluk diýen.
Iniň ogurlyk edýämi? Hawa, a Bekmyrat agaň towugynymy nämesinem ogurlap dur oha kolow. Masgara etjek oglum indi. Men seň iniňe şoň ýaly terbiýe berdimmi çaga? Aý kaka näme berenem bolsaň şon ýaly goşula.
Kimden eşitdiň ony? Kim diýýär ony? Aý aýdýarlar-da eşdilýär oba-da kaka.
Nirde şu wagşa iniň? Aý bilemok ýene tap berendir-de köçede. Bar maňa şu iniňi tapyp ber. Çalt bol. Goý işiňi. Men-ä oňa ogurlyk etmäni öwretjek häzir. Ýöre kakamyň ýanyna. Hä sen ogurlygam edip başladyň. Agam men ogurlyk edemok agam.
Kakamyň ýanyna aýdýarys ýöre çalt bol-ow. Eje!
Eje! Hawa, oglum. Kakama bar ha, alyň, al ogurlyk etdi diýip aýdanda. Gitmez iki çykaýmasyn. Kakam gaharly dur. Ýüzüm oňarýan, oglum, ýüzüm oňarýan. Bolýa. Ata näme boldy?
Eşek, Aly. Öz oglumdan garaşmadym men. Gaýtam seň ogluň gowy bolup çykdy. Eşek diýsänim, ogrulyk edip başlapdyr-a ol. Arada maksatlar üýşmeleň etdi, şonda-da Alyň gürrüňi boldy. Aly ogrulyk edýämişin. Näme üçin aýdabak maňa şony? Häzir gelsin ädibap, men oňa gowy edip ogrulyk etmändigi. Kaka! Çagyrypsyň-a? Sen ogrulyk edesiň gelýämişem.

Eger-de tomsa çenli gowy edip horlanasyň gelýän bolsa, hepdede ýedi kiläň zyňdyrýan çorba bar. Şu çorbany günde üç wagtyny içseňiz, Semiziň nämediginem bilmeýäňiz. Reseptini diňe siz üçin paýlaşýan laýk goýuň repost ediň we podpisatsa etmegi unutmaň. Birinji bilen iki ýüz gram gaýnan suw alýas. Soňra bolsa iki ýüz gram halodilnikde duran buz ýaly suw alýas. Bularyň ikisini garamyzdan soňra gowy edip bulaşýas. Şeýdip bulaşdyrýas, bulaşýas. Aý bolýar ýeňňe. Tak, iki hökmany ýagdaýda ýüz togsan gram filtrden geçen suw guýýas. Bismillah. Şu resepti günde üç wagtyna taýýarlap etseňiz, tomsa çenli garnyňyz ýom-ýok bolýar. Şondan bäri griža bar. Griža boýun oňurgada, bil oňurgada bar. Bil oňurgadaky daşyna ösenok içine berýä şuda operasiýa etmek problemi elli prosent garantiýa
olam nämesine içinde nerwi nemeler degijek degmejek garantiýa berip bilenok wraçlar bizem etmedik barmadyk ýerimizem ýok etmedik zadymyzam ýok daže pyşdylyň ýumurtgasyny ýapmalydyr onam ýapdyk pyşdylyň ýagyny ýapmalydyr hemme zady medik gördük rezultat bolmady no şu ýyla geçip Ýok, şu ýylda. Geçen ýylyň awgustdan içip başladyk. Üç aý, dört aý içdi. Plyus şol aralykda nägeläk, onam haçan bildik grižasyny peýda edenini. Moskwa gitdik-de, uje prezentasiýa zat aňarda neme boldy. Kikow boldy kompaniýanyň nemesine. Moskwadan gelenimizde göwreliligini bildik soň gelenimizde. Daže göwreliligem bize problema etdi. Birinji oglumyň ile ikinji oglumyň arasy 8 ýyl tapawutda. Ikinji oglumy aljak bolamyzda düşýä, galýa, düşýä, galýa, düşýä, galýa. Eý şeýdip problem, eý ikinji oglum galandan bir aý bolnitsa, bir aý öý, bir aý bolnitsa, bir aý öý, şeýdip 9 aý şeýdip alyk. Ikinji ogul, üçünji oglum hem boldy, 3 aýlyk bolýa, nesip bolsa. ýanwarda. Şonda göwreli halyny şonda bildi. Egilip nemedende, abyşy hamir edende-de ypjynýat-da, hamir öýde hamirli nahar kän iýemizok, ýok şoň şol şoňa agram düşmesin diýip, hamirli nahar etdiremizok, ony tassyklap biljek öz myhmanlarymyz-a Balkanda, olar hem tassyklap biler, şu egilip kyrk bäş bir hamir edende ypjynýa boldy, iki-üç gün ýatmaly boldy şonuň üçin-de. I şonda göwreli halyny dört aý, bäş aýlyk bolanda Ikinji ogly iki ýaşlyja-da, iki ýarym ýaşly oglan. Eline alyp göterip ýör oly. Indi durka diýen, Grižan tutaýmasyn diýen. Maňa Grižan bildirdenok, ýadyma düşenok, maňa kellämi agyrtma, ýatlatma diýýärdi. I şoň bilenem bildik şu Grižanyň aýrylandygyny. I plus göwreli bolmasyna-da sebäp boldy. Nemede üç aýdan soň ne analiz tabşyrylýar, bir aý bolnitsa baryp tabşyryp, pon analiz nemedemizde biziň şu wraçlar barýan wrajymyz şäherdäki neme diýýärdi, şowur barýan wrajymyz neme diýipdi, barlatdyk, analizleme ertdik welin görüp otyr, orta ýer bolmady. Ikinjimize-de kömek eden şo boldy, almasyna-la ikinji ogluma. Görüp analizden görýär, seredýär dagy, jeň etdi, etdi, Taki şkany rezultaty diýä, otkuda ço tu zdelala diýä de soraýa. Ynananok, sebäbi onda problema ty. Gan azlyk, o witamin ýetenok, de witamin ýetenok, se witamin ýetenok, problema ty. Hersin adja liçeni almaly. A mundan ozal polny analizlerim idealny çykdy. Bir saparam dokuz aýyň dowam, bir saparam açyok bermedi. Eli aýagy hiç hili çişmedi. Abs absolýutno gowy geçdi. Optimany set. Optimany set işte başda şu diýene başda özi şu profilaktika işte şulary jizn ton ýaglary işte. Soňam göwreli bolandan soň bilemizden soň desk programma geçdik. Zelşus Junior Omega. Göwreli wagtynda. Обычny özi hemme aýalmaçlady bile her aýda analiz tabşyrdýarlar göwrelilere dogry dämi? Biz üç aýdan bir sapar baryp başladyk. Wraç diýýär, näce geleňzok, näce edeňzok. Aý näme gowy bolsa diýip, soňam görýär rezultat ýöne çala nemeräk bolsa, aý diýýär wraçym, äriň berýän zadyny içiber, şoň bilen bolýar, normalny alyp çykýar. Bir nemedende nemesine restora demri az çykdy. Onda-da agşam şu restoraýt içenokdy. Aýdy, ýatyp gal-a, o bolýa, bu bolýa-da, soň ýene şu westeraýt podkuçýatdik, şo gowýalak boldy. I plýus kesirwadan soň kesirwa hem ýigrimi günde bitdi-de, ýigrimi gün, on bäş gün-ä şol I aralyk bolan bitmesine sebäp bolar. Şu I üçünji rezultat özümki. Bir adamyň ogly perzendi boldy. Emma iki ýaşda dünýeden ötdi. Alla oňa ýene bir ogul berdi. Bir ýaşda onam topraga gatdy. Iki perzendini jaýlan bu bende dört sany gyz berdi ýene Hudaýym. Gyzlaň ulysy kemala gelip, durmuş gurdy. Alla bagtdan paý. Emma olam ýigrimi ýaşyň içinde Ezraýyla şirin janyny tabşyrdy. Bir agtyk söýdürip ikinji gyzy olam bakyýete gadam urdy. Iki gyzy, ogly öz eli bilen gömen ata gamyny ile paýlady. Soň üçünji gyzyny ýigrimi ýedide özüni synap duran ýere jaýlady. Ýeke gyzy bilen galan biçäräň kalby lerzan bolup, bagry daglandy. Emma Emma Ogulberdi oňa ýarada. Ol ynsan bu ogla juda baglandy. Bar durkuny beren çagasy bilen deň aglar, deň güler, hatda deň ýer. Ýöne Bedibagyt ynsanyň söwer oglunam bir ýarym ýaşynda aldy, ýene ýer. Alty perzendini jaýlan ýögi iň gatysyny gördi musallat bela. Emma bilýän bolsa kimdi? Pygamber Muhammet alaýhyssalam. Entek bu dünýede hiç bir adam zat onça gazanmandy söýgüsini Hakyň. Emma wepasyny gözetmek üçin Resulyna beren synagynada Hakyň. Allaň gazaldyr edip düşünmän elden alsa ýakyn söýeglerňi. Sabyr ynam dogan kalbyňda bolsun. Alla agyr synag söýer ýöne.
Ah täze ýyl. Saňa kän haýyşym-a ýok. Şatlyk, bagtym öňküsem ýeter. Gussa, gaýgym bolmasyn-a diýemok ýöne. Köp bolmasyn öňküden beter. Gadyrly Usta söýüjiler, usta görüjiler, Gejekäni söýýänler, meň adym Gejekän. Ine, şu gün, düýn, öten agşam Nowy god gutardy. Bu gün ýene-de Nowy god otyna. Ol oturana meň ýekeje balam, ol oturana meň ýekeje gelnim. Ine, olam gelnimiň dogany, bularam meň hemmesi agtygym, çawlygym, indi ýuwlup görmäne Hudaý getirsin. Allajan Başyň ta belent bolsun. Oglanlarymyň arasynda güler ýüzüm solmasyn. Maňa halk töwet ýapsa-da, hiç mahalda-da maňa ýokmaz. Men şo bilen ýaşaýaryn. Men şonsuz ýaşap bilemok. Käsi söýüp ýazýar, käsi bulaşyk ýazýar. Bulaşyk ýazanlary Alla tabşyrdym. Söýüp ýazanlarda jan Allam, hak Alla janyny dileg etdim, Taýçan. Men Allatagala müň mertlik razy. Şu günam ine, oglanlarymyň arasynda

Ýetmiş iki ýaşap ýene bir gezek aýdýan ýetmiş iki ýaşap sizede hudaý ýetirsin jan Allam hezegiýe hezegiýe ýeýi gatyna dolandyr tezegiýe ejemiz altmyş ýetmiş iki ýaşady alty kylamyň gezegiýe haýda haýda ha haýda haýda haýda ýenede toý bolsa toýa çagyr men toýsuz ýaşap bilmeýän. Näçe gazal aýtsam, näçe göwnüm hoşlasa, men şonça ýaşaýaryn.
Neýl-ow, görip halta, gowmy ýagdaýlaň? Şuny aýyr Ýusup, diýýän. Sen, sen, men ýene gelendirin, içigara. Abzor edýän, mähribanlar, şu magazyny. Hemme goşlary täze gelendir. Ýör, Görip jan, senem görüber. Hemme ýükler täzeje geldi. Haýsy söwdagär meňal reklamşik tapýar. Gel bäri. Ine mähribanlar. Hemme zatlar, hemme görýän zatlaňyz, ýükleňiz täze gelendir. Serediň, spalny pododyalnikler. Näçeden şuny? Iki adamlyk ýedi ýüz manatdan. Iki adamlyk ýedi ýüz manatlyk. Men şuny alyp gidýän. Göripjan sen seredýäň dämi men gidýän nälirin. Gel. Ine mähribanlar platin salam owadan görnüşler beripdir ine şokolad reňki hasam haladym men özüm ýaljak. 130 manatdan şo.
130 manat şokolad men şuna mak gitjek ýutup bormy? Bäli. Indi serediň şu gara reňk para hiç gutarmasyn içi gara göripjan indi saňa gelşek reňk kstati mähribanlar aýmelek home magazine geliň taslama köçede 61 nji mekdebiň gapdaly men size garaşýan menden siz dynmaýaňyz.